Taqsiṭ-agi i lkum i teḍra. Ruḥeɣ ad anṭriniɣ arrac imecṭaḥ dagi di Fransa, xedmeɣ une séance ayeckitt. Tɛedda très bien. Imawlan iḥedṛen dinna ferḥen, ferḥen reculdi, c'est un plaisir, nekkini diɣen ferḥeɣ. Tnayen u ɛecrin n warrac ur wwiḍen ara tesɛa snin, ur yeshil ara ad ten-tjiriḍ. La première séance-inu quand même ssawḍeɣ, sɛeddaɣ la séance-nni ayeckitt. Yuɣal. Arrac-nni ruḥen s ixxamen-nsen, nekk ruḥeɣ-d s axxam. Mi d-qḍeɣ akken s axxam, ufiɣ-d belli eh, ad taɛraḍen yettawlen. Ufiɣ-d belli eh, apurṭabl-inu yeččur d les messages. Eh, aziɣmani yeḍru xessar ziɣmani. Acu takka? Ziɣmani eh, rnan isem-iw eh, di lgrup n WhatsApp, heddren, mi heddren dinna, yuɣal la ttcetkin. An unṭriner-nni ajdid diri-t, yergem arrac, yewwet-iten, kkes-d d acu ur d-rnin ara fell-i. Maɛlic, bdiɣ ad ttaddameɣ l-numéro n widak-nni ad d-iheddren akka. Llan tlata neɣ rebɛa les parents. Sawleɣ i sin-a ma tlata, sawleɣ-asen, nniɣ-as i yellan i yellan, xaṭer nni d ajdid ar tmurt-agi, nni nniɣ-as ma daxel-a i d-sbuksen akka-agi, nniɣ-as ur yelha ara, ur ilaq ara. ṭṭfeɣ-ten-id yuɣalen akka uli din asa ula din peut-être c'est un malentendu peut-être tɣelḍem akka akka diɣen ak qqaren ihi safi sgeddiben warraw-nneɣ nniɣ-as sur akkagi ara wen-wennan awen-d annect-agi nniɣ-as maɛlic nniɣ-as ihi ḍelmeɣ semmeḥet-iyi maɛlic yuɣal ṭṭḍeɣ-d nimiru-nni aneggaru wis ṛebɛa sawleɣ-as alu nekk ad tt-txellṣeḍ

Wagi k-yeqqar aqli le tribunal déposer plainte au niveau du commissariat akka akka yessemɣer-d lecɣal. Yuɣal yeqqim gar-as d yiman-is xaṭer nniɣ-as yiwen wawal. Nniɣ-as kečč d aqbayli nekk d aqbayli. Nekk ɣur-i kečč d gma. Nniɣ-as limmer d lebɣi twalaḍ-iyi ttexṣareɣ ad d-ruḥeḍ ɣur-i deg ccini yenḍren i d-iniḍ mačči akkagi nas mačči d kečč ay seḥmun taqaɛet yuɣal eh, yekupi ciṭ kan akkagi-nni iɛawed-d asiwel yenna-yak lukan mačči d tugadin ugadeɣ ad k-sewqeɣ ad k-sbasiɣ wala d dipoziɣ plantagi-nni yuɣal nniɣ-as ruḥ dipozi-tt xedm ayen k-yehwan nas dipozi-tt nas ayen twalaḍ ilaq ad t-xedmeḍ xedm-it Yuɣal lprizidun di club-nni, diɣen ula d netta ur yensir ara. Aziɛman ula d netta yedda di lɛiṭa, yebɣa ad idipuzi fell-as plant, d nekk i d ssebba. Lprizidun yexdem lonket, yufa-d belli llan lipaṛun iḥedṛen dinna, nnan-as belli nekkini ur uwiteɣ ara akk arrac, ukunṭriṛ, yiwen zeɛma iḥuza wayeḍ yeɣli, ilaq ad t-id-refdeɣ, ad s-iniɣ.